Yo nɔvi veviwo nyaselawo, aƒetɔ kple aƒenɔwo, mígakpɔtɔ le mía tɔgbui gã be Agbasa dzi kokoko. Míabe ne míkpɔ egbe fifia dzɔɖeme kpatawo le edzɔ, tɔvi tsitre ɖo tɔvi ŋuti, enɔ vevi tsitre ɖo enɔ vevi ŋuti, esrɔ̃ tsitre ɖo esrɔ̃ ŋuti, evi si te ɖe tɔ̃ ŋuti, evi si te ɖe nɔ̃ ŋuti, enuwo kekeŋ va zu bakabuku. Amewo le eke, wole se, eglo. Amewo le tsi nu dɔ le yi towo dzi, eglo. Medi be míabia tɔgbuigã be ɖe. Nuka gbɔ ye nènɛ be nua le so o? Ye egbe fifia agbetɔ ŋgbakpɔ sitsoƒe o, ye nuwo keke dze aguzu o. Nuka gbɔ wòle so? Ye leke míazɔ ɖo ate nɔ agbe vie ɖe o? Tɔgbegã aɖe kɔ ŋuti na mí ne míase lo. Akpe. Yoo,
meda akpe ɖe biabia ta. Xexea katã anɔ to dzi le gaƒoƒo ya me. Nu yi ke medi be magblɔ gbã nye be Yevuwoa womebuna egbe ko o. Wobuna egbe, woabu sɔ, woabu nyi sɔ, woabu abe ƒe ak eƒe alɔfa ɖeka. nu yi wokpɔ nu yi ate ŋu va dzɔ alo ƒe blatɔ nu yi ke ate va dzɔ wobuna nu mɔ ye wosɔ ŋlɔ biblia yɔ be xixia ava trɔ wobe nɔvi ava titre ɖe nɔvi ŋuti xɔlɔ dzava titre ɖe xɔlɔ ŋuti enyagblɔɖi ɖewo dzava na anyi zã woanya lakpatɔwo sɔŋ Gblɔ ne nu mɔ le dzi yi la, nonya be xexea me nu wo ɖo. Yovowo na le wo wo wokpɔ xexea me be le eƒe aɖewo megbea ne mi va le dzidzim ɖe dzi anu yawoe dza va dzɔ. Ye wokɔ ŋlɔ agbalẽ da ɖe woƒe nyagblɔɖi. Ye va wɔ be hunɔwo tso va bɔ. Enudzroame, enudzroame. Mí amegbetɔ enudzroamea ye va wɔ be xexea me va trɔ elabe eyi nu le keke enuwo le tɔtrɔ enuwo le tɔtrɔ ma akpɔ be ɖevi yi wodzi wodze nu ƒo egbea tsa ele gbɔgblɔ ne etɔa be ne ƒle mobal fon na ye. Emamanɔme akɔ tɔ etɔ anɔ kaka nu ɖewo le ɖeviwo nya le fon dzi fia ewɔ wotɔa ŋutɔ ke kɔ fona ɖe asi me nyɛ o. numɔwo pete va wɔ be xexea me va tɔ zi. Wobe ne wokafa na wo ɖe, vɔsa yi ke asã megawu ŋkeke wuiade o. Ewɔe kafa ye dzo egbɔ ŋkeke wuiade dzi eye va wòle be ɖe Bokɔ aɖe gblɔ na wo be, Aa, edu ma, eda vɔ va yi vɔ. Edze be yewogbɔ ka du bubu ɖe me ne yewoasea, menye ɖe sia ɖe nye ya gblɔ na wò. Dzɔgbevɔ̃e yi lea, ye koe ɖo la dzɔ. Ewɔe yi ɖe afɔ ka ƒe eye woƒu afa dzi. Ne menye agblɔ na wò be le kuku ge tsɔ koa, mèdza sɔ zo ɖe vɔsa ŋuti asa o. Nɔ megbe nya gblɔ nɔ be ne me nya o le srɔ xɔ ge la so esrɔ wa wo ble ta kpɔtɔ vi ɖe vi adzo me kpɔ me nu wɔnɔ kwe be e me le vɔ asa ge o e va wɔ be ame akpa ga tɔ be te no aka no la wo le ka tɔ jɔ gbe vɔe na mo ye jɔ gbe vɔe tɔ gbɔ bla ta sɔ le sa di le yi Nenye be wodzi wò ya le ƒome ɖe me, èkɔ yi ke nye miaƒe ƒome ƒe kɔa, edze be nànya hlɔ̃ kɔ ma nanɔ nyinyi. Ète nye pastɔ, ète nye bishop, edze be nànyi kɔ ma. Hafi nu ye de to le wɔwɔ ma. akpɔ ta ne nene ƒe nua. Fifia ame ɖe be yi tɔe nyɔ wu. Ame ke be yi tɔe nyɔ wu. Ame yi be ale yi wɔe wu. Nɔvinye, nenye be ame ɖe be ye nye wu. Ame ɖe be ye se gɔme wu ɖe. Mía me nene le nua srɔ̃ fifia. Te le egɔme se wu be emɔ ɖeka yi ke dzi míle enua gɔme se toea, yaa dzi koe míle zɔzɔm. Ne ku drɔ vivia, ne egbenya yɔ ame ɖe le fon dzi be ɖe nàdrɔ gɔme, egbenya ɖe drɔ gɔme nɔ gbe be, oh, mègavɔ̃ o, be meŋɖeke ma o. Esɔ putuputu dzo. Ele be negblɔ nɔ be, um, edzra eya ku ɖe, va ƒo tsi ɖi. Edzra ya ku ɖe ŋea maye maye na de si me ne na le. Ao, edzra ya ku ɖe na zɔli ɖe zɔli le edza nyɔ ta wɛ ale. Wome le nuwo gblɔ na mi o. Ke ɖoko wole gbɔgblɔ na mi gbe sia gbegbe be na ne me zu bɔn egen wa. Ne me trɔ dzi mo la, Naneke madze dzi na wò. Ne metrɔ dzi me o la, mayi ɖe dziƒo fiaɖuƒea me. Ye mía pete míkplɔ nu yawo ɖa ɖe, leke mía tɔgbuiwo ƒe Mawu agate wɔ avu ɖe mía nu? Womegale avu wɔ ge ɖe mía nu o. Ame ɖe le vivia kɔ gbana nye tɔgbe azu ma gbɔ ɖe. Ebe ƒometɔ minye. Edo alɔ dzi mele si o. Nye ako vam be ƒonyemetɔe. Míɖu nu le agba me. Eɖu kɔ nam xoxo. Edo alɔ dzi mele si o va nye kple meɖo nu. Eɖu kɔ nam. Ame ɖe le be woƒe nyɔnuvi ayi dɔkpe edzra na ɖokɔe ɖa ta mehiã be ale si o. Ekɔ lavinda fio fio fio fio. Evɔ edzra ɖo. Yake va do be e nyemegakpɔ gbɔ fokɔ si gbla mi so atu wɔ eɖu kɔ na nyea le bokenu me lea eɖu kɔ na. Leke míate ŋu awɔ be dzɔgbevɔ̃ewo ate asi dzɔdzɔ ne ame dze afɔku vivia kua, woakɔe ava ɖo agba nu? Ne ʋukua me ƒu anyi, wògbã hayahayahaya, woakɔe vɛ, woadzi amewo, woagbɔ tɔ ame ma, woawɔe ɖo ɖe fain, woasɔ ɖo agba nu, woasɔ gadzɔgba da ɖe egbɔ be no dzɔ ga. Leke ta dzɔgbevɔ̃e atrɔ le mía yome ɖo? Dzɔgbevɔ̃e mate asi dzɔdzɔ o. Nyɔnu ɖe ke wɔ ya ɖe srɔ̃ xoxoxoxo. Mi kple srɔ̃ mi le menye gbɔ. Tsɔtsi ya agbanya va le yi ko. O sɔdze nɔ. Kpe ɖe sɔdze ma va kɔ ɖe nu ɖadze me srɔ̃ ɖoɖo la ase gbe nɔ. Nusu kple nyɔnu ame ka le be ne se gbe ne nɔvia? Nyɔnu edze be ne segbe ne nusu nɔ mata xaɔ, leke nya lea nyɔnu ɖo la bɔbɔ tɔ dzɔ tɔ me dzɔ woe ɖo la gblɔ ne esrɔ be yi ɖe kuku ela be nusua ke wo kplɔ ve kɔ aɖe be ya va kpla wo ɖe me nɔnɔ me tsi nu wo ya me ga sɔ ke le tɔ ewo ya wo kɔ kpla wo ya gbe me nyɔnɔ wo kplɔ va da na nya be ya kɔ kpla nusɔ. Ye nusrɔ̃ be te dome gblẽ ne kɔ machine ɖe fifia woagblɔ be ɖekadzeviwo be te no va tɔ te eh ɖekadzeviwo be te ne kafla jade ne nye nusu kura ne dasi nyɔnu tsia edze be na klo alɔ gake ne wogblɔ be ɖekadzewo be to no nɔ line dzi fia ne machine ɖe le no kɔ test wa eko wo le kafla nyɔnu mi agɔme ɖuɖɔ ma no nyɔnu so da lɔ fa ɖo hin ya akpɔ ametɔ ɖe me keme le nu ma wɔmo Nusuxoxo nyagaxoxo nu su mía tɔgbuiwo kura le nu ma wɔ. Fifia ke ewɔ ya eɖe srɔ, esrɔ be ya ekɔtɔ yi nyi, yi ma te wɔ nu ma na wo. Wobe ŋkuwo me mekɔ o. Ye ne nyɔnua enu yi wo le gbɔ mele te nu o la, ke nyɔnu ma Nenya be yeokplɔ ye le be yeodɔ agbea, ekpɔ nusuvi bubu ɖe le gbɔme. Ye ne klɔ be yi asime ayi gbɔ wòaɖu ɖo luku me ne fae. Ke ne egbɔ va ke wòya kɔ aʋa kɔ tutui do ɖo ɖa. Ezu kabisi ekɔ da ɖe tsɔa nu gboo ke wòya na afɔ. Nu yɔ pɛtɛ ɖe. awɔe be mía mía xexea me mafu madzɔ. Yevuwo wosɔ video ma kɔ le ɖoɖo ɖe mía. Ɖewo ne te ɖe nua me tututua womele nyɔnua ma gɔme ɖoɖo o lo. Machine akoe wɔ. Ɖeko wokɔ aɖe yina koe vɔ. Machine awɔ be aɖe aɖo me le wɔ pra pra pra pra. Elabe yevuwo nya be nu ma nye kɔ ne mía ameyibɔ. Gake ne míle wɔ eɖiɖi na míame ŋusẽ dzi kpɔtɔ ta, yɔ wowɔe ya wòva xɔ kikea. Mía tɔgbe kawoe ŋutsu kple ŋutsuwo dɔna wo nɔnɔewo gbɔ? Nyɔnu kple nyɔnuwo dɔna. Fi ka nu mɔ so yovowo kɔkɔe vɛ? Womekɔe vɛ ɖe vivisese ta o loo, wokɔe vɛ be yewoakɔ ɖiɖi mía ameyibɔwo dzi kpɔtɔ. míaƒe ŋusẽwo dzi kpɔtɔ. Nɔvinye, enyɔe magblɔ verite nɔ be ne nye nusu ya etɔ na te ya ɖuɖɔ na nyɔnu ɖe me mi tome megaxɔ se be ne tɔ ɖe nye omo ki ŋkunye me ne sa gbe aɖi o. Mawɔ dɔ. Fifia ɖe ye wova dze purification fia be ne wɔ sia ne fɔ kɔ le nume kpala la ne gaɖo ɖo nyɔnu mi tsɔmɛ tsɛmɛ na ko ekpe le egbea sɔ egaɖu ɖe eɖu kɔ ɖe kɔ dzi ta ya mo ble si ma ko da ɖe anyi amewo ble anɔnti el ma ko pastor ɖo wɛ nɔ nɔɖu ɖe vɔ kɔ kɔ ɖo aɖe dzi be amen aƒetɔ la wɔ eble nye ya aƒetɔ wɔ nuka Aƒetɔ wɔ nu ka? Aƒetɔ mewɔ naneke o. Sablema amegbetɔ meku na alea o le. Ne ʋufɔku be adzɔ koa, ne va kpɔ ʋua wobiɔ be amewo le nu ya me hã, wobe ẽ, amewo ɖe ko wobe woawoe ma le blema. Gake via ne dzɔ ko ne moto efli ma dzea, Moto ya ke fli ma vɔa ame ke ge le motoa dzi ne va lɔ ame gbɔ alo ke zɔ va natse ya tse kuna. Eʋuwo va yina fia ne taya do le gɔmea awɔ abe ame ame wo kafi wòava tɔ. Gake mi le gbɔgblɔ be xixia me gblẽ. Kɔla ke le xixia si akoe le. Aleke mi zɔna nenema ko mi le yiyim ema. Nu yi mía tɔgbuiwo ɖuna azã wogalia. Nuya ne da gbe ne me ne me si ƒe agblɔ nukua manyɔ. Vɔ mi le gbɔgblɔ be e, yewo tɔgbo menua nye nu ƒoɖi. Dze kple yawo ɖana wanɔ zo dzi kaka zea la tɔ azɔzɔ ɖe edzi. Fifia yewo va sɔ flawa mumu. yɔ gri ye sɔ dɔto machine ɖe me ko be bi be communion le ya ɖu mate ʋa klolo na o dze kple ya ka mi kpata dzi wazɔ dɔ ka nu sɔrɔ abi ɖe dzi wɔ awɔ abi ɖe dame na wa ebe menyɔ fi sia ne le ne ne sa le bia ba akpa gãtɔ dzia kristotɔwoe ɖo ehanuƒe akpa gãtɔ Akpɔ be wokɔ wo me pastɔ me foto kla ɖe sɔɖabibɔwo nu ke. Wɔwo ke gale amemɔ ƒewo ɖo zã hunɔ nene ɖo sɔɖabiba negbe ɖo ɖe magbo dzi be ɖe na amewo va nuwɔƒe ne wodze. Nɔvinye, Míganɔ aʋasu ka ɖe Mawu ɖekee si be ɖe Mawuae na mí le fu kpe ne dzɔ kɔ ame ke dze Mawu kae ɖo yi ɖa koe va Mawu ɖekee me ɖo ɖe wò ŋutɔ eva vɔ ŋu ŋutɔ ne le be ne ɖo ko koa anɔ nyɔe ɖe ne ku yi ke xɔ vɛ na zã sua adzo ɖe dzi Amewo le fifia, nusuwo le, ɖo wo le fifia, wonye gbɔgbɔmetɔ, ne wole nyɔnu gbɔ dɔ gea, e, ne nyɔnua dza va gbɔ, nyɔnua tse de kɔndɔ ɖe mito me. Ke wo nusua be ade kɔndɔ kɔ, be be megade o la, tɔtɔ me ɖeke wɔn. Exɔ abo supema, ekɔ yi ba kɔ dzra, xɔ ga gbogbo ezu nu so alɛ nɔ le yi. Eɖo ke wò ŋutɔ eɖe kɔndɔa edɔ kple nyɔnua ko eɖe be sɔve asɔ de gaze me yi kɔ kɔ tre ɖe luku me ne ye ɖe kɔ va dzra. Leke mianɔ mi leke mianɔ fine leke mianɔ leke mianɔ agbe dzidzi Leke nu anyɔ na mí le xexea me? Ewɔe yi ɖe dɔ dzi be nye nyɔnu, enye ame srɔ̃. Edɔme gã aleke dress kakakaka va ɖo gbɔa? Ebe be yeaxɔ kakea, esɔ ga wuieve nàva kpɔ yi. Ke yi dɔa me zɔa, ame ɖeke mele dɔa me, nya be ame ɖeke menɔna dɔa me me. Agblɔ na wò be dɔ be akpɔe bɔbɔe ɖe vɔa, e, nu ɖeka koe, enye be yewokplɔe yewodɔ, vɔ srɔ̃tɔe nye. ke nye be dɔ dze le ta edza ɖe asi ɖo ko nusu ma dɔ gbɔ. Evɔ fi yi ke wòkɔ dɔa nɔ yɔ wòva le gbɔ dɔ kakaka eva kpɔ be nu ya ke wɔ yi le menyɔe be atasi koa medzidzɔ ko enya o le dɔa me. Nu ke dzie le ekpɔ le gbɔ vɔ ne egava gblɔe le afi ɖe tse edɔ gbɔ xo ewu ekɔ ɖokuiwo ne. Leke dɔwɔƒewo le atsi ɖe edzi. Leke ye teƒea ɖo la tsi ɖe dzi. Ke wò dɔƒetɔ ŋutɔe li, ye ame ke va dɔa dzi ƒe, ye nua dzɔ eva do goe egblɔ be, Nuke ame ke da ɖe ge agblɔ? Egblɔ na be, O, ènya me gblɔ na ye be mate wɔ dɔ o ɖe, le ma yeawɔ anya? Nuka nye evidence ate kɔ fia be edzi yi? Ya tse kpam elabe ewo ya tse wɔnɛ. Dzi ahiã nyɔnu ne lɔ̃ nɔ ɖe. Ɖe lɔ̃ emi kple mi le. Vɔ ame anɔ nane dzi agɔ be ɖe adɔ gbɔ kafi akɔ nu ma nɛa ekɔ nye mi ɖuna. Ne yi ɖe eh, ame ɖewo gbɔ fifia be ne yi